Barod i ddechrau nawr. Yym, yn enw i yw Delyth Prys a dwi'n arweinydd tîm yr Uned yy Technolegau Iaith ym Mhrifysgol Bangor. I ni wedi galw'r sesiwn yma prynhawn yma yn Yr Economi a'r Gymraeg. Tipyn bach yn heriol efalle, oherwydd dwi wedi cael llond bol yn ddiweddar o glywed bod yr iaith Gymraeg yn bri. pwynt bod yn costio gormod i ni gynnal yr iaith, bod e yn costio gormod i gynnal polisïau dwyieithog, bod cyfieithu yn rhy ddrud, ac yn y blaen. Y gwir amdani ydy bod y Gymraeg yn drysor i ni gyd, mae'r Gymraeg yn werthfawr ac yn werth ei chynnal. Ond yn fwy na hynny, i ni yn yr Uned Technolegau Iaith, mae'n gyfle, mae'n gyfle economaidd, i economi Cymru lewyrchu. Mae 'na arian da i wneud o'r iaith Gymraeg, yn enwedig ym myd meddalwedd ac ym myd cyfathrebu mewn amgylchedd amlieithog gyd- drwy'r we fyd-eang y dyddiau 'ma. Felly, dyna'r neges cyffredinol 'dyn ni am ei drosglwyddo i chi heddi, a 'dyn ni am wneud hynny trwy arddangos rhyw hanner dwsin o'n prosiectau diweddar ni i chi. Prosiectau lle dyn ni wedi bod yn gweithio gyda chwmnïau preifat, gyda yym y sector busnes preifat yng Nghymru yw helpu nhw i wella eu cynnyrch masnachol neu i greu cynnyrch newydd, i greu adnoddau newydd a a a hynny ar gyfer y Gymraeg a hefyd ieithoedd eraill. Felly dwi ddim yn mynd i ra- ragymadroddi yn hir yy achos dwi eisiau rhoi'r llawr i'r yr cwmni yma i siarad yn frysiog iawn a dwi yn ofni mae rhyw olwg fras a chyffredinol iawn fydd yma prynhawn yma ond mi fydd cyfle i chi wedyn uh, fynd at uh, bobl sydd wedi uh, cyflwyno eu gwaith a gofyn rhagor o gwestiynau iddyn nhw yn, yn bersonol a bydd cyfle i wneud hynny dros lasied o win ar y diwedd felly peidiwch rhithra o yma wedyn mi fydd na gyfle i rwydweithio ac i ddathlu ac i fwynhau cwmni'n gilydd. Wel, dyn ni'n mynd i ddechrau gyda y peth gorau sydd wedi digwydd i'r Eisteddfod ers y rheol Gymraeg, a hynny wrth gwrs yw'r Eisteddfod. I'r sawl ohonoch chi sy'n berchen ar iPhone, mae hyn yn fendigedig, map o'r maes, rhestr o'r digwyddiadau ac yn y blaen yn Gymraeg, gan gwmni newydd, cwmni Fo a fi, sef am-, sori, fi a fo, dwi'n cael e'n anghywir eto, ond mae gyda ni Ambrose ac Edrid sydd yn berchen, berchnogion y cwmni 'ma, yma i ddweud gair i chi am eu cynnyrch nhw, felly dewch mlaen.
Dwi mor swnllyd, dwi siwr dwi isio meic wedyn. Mae'n sefyll 'ma. Dwi'n siwr gawn ni ffrae am hyn, ond well fi gychwyn. Yym, da ni yma i gyflwyno um, rhaglen i'r iPhone a'r iPod Touch o'r enw um, Eisteddfod neu Eisteddfod. Um, fel gathon ni'n cyflwyno, da ni wedi cynhyrchu uh, sefydliad o'r enw Fi a Fo, neu Fo a Fi. Ac um, y her oedd i uh, lawnsio ap yn bwrpasol i'r Eisteddfod Genedlaethol oedd yn rhoi opsiwn newydd i bawb sy'n llafar efo ffonau smart 'lly a wedyn 'dan ni'n gobeithio bod... doedd gynna i ddim budget marchnata wedyn mae lot o'r gwaith marchnata'n mynd trwy Twitter, trwy Facebook a meysydd fela wedyn. Dwi'm yn siŵr be dach chi isio wybod, deud y gwir. Yym, ma'r... ia. Yy, yndi, oes. Da- be da ni'n gobeithio wneud oedd yym camau bychan, yym rhoid allan rhaglen flwyddyn yma yym ac gweithio gyda sylwadau gin pobl sy'n defnyddio blwyddyn yma i wella ac ehangu'r nodweddion sydd o fewn y rhaglen. Oes 'na gwestiynau eraill o gwbl? Ai.

Mae y her odd gwaith Ambrose a mae Ambrose dwi me'wl wedi yym sbamio dipyn o bobl i ca'l gwybodaeth yma ond yym 'da ni 'di ca'l perthynas ŵan dros deuddag mis efo'r Eisteddfod er mwyn yym symud petha mlaen so yr ateb oedd yy ma'r perthynas bod yn wych wedyn yym dyna dwi'n me'wl fel bob dim mewn yy cwmni preifat yy y perth- y perthynas 'da chi'n gallu cynyrchu fo

Yym adeg yma blwyddyn dwytha odd 'i dwi meddwl a pan dwi ar ol Steddfod Bala 'lly ag yy nesh i aproachio y Steddfod a jyst gofyn am os ma' 'na ma' os ma' rywun 'di sôn am math peth yn barod ag o'n i 'di synnu pan nath o ddeud na sa neb 'di sôn o gwbwl am unrhyw beth yy i ddeud o ar hyn 'lly a felly so nesh i jyst pawnsio ar y syniad a gofyn wrthyn n'w o os 'di o'n os 'di o'n bosib i chi roi'r yy gwybodaeth 'na i ni a Chwarae teg iddyn nhw, ar y pryd yym doedden nhw ddim cweit yn deall yr yr yy y mantais o ddefnyddio iPhone app ar gyfer y Steddfod, ond oedden nhw'n gefnogol ac yy oedden nhw'n enthusiastic iawn o'r syniad. Felly yy yym ers hynny, d- fel oedd Edwyn yn dweud, dan ni 'di dat- datblygu rhyw berthynas da efo nhw ac yym jyst trwy hynny dan ni 'di bod yn yym siarad mwy amdan y amdan yr ap ei hun. Ac yym ar ar y ar y ap rŵan ma' 'na drost wyth gant Dwi'n meddwl bod digwyddiadau wahanol yn yr Abbey, do'n i'm yn gwybod mor agymwys â beth oedd digwydd yn yr Eisteddfod cyn hynny. Ond yy a mae 'na dros yy 200 dwi'n meddwl o wahanol yy gwybodaeth sydd am amdan bob stondinwyr 'lly. A so mae 'di bod yn gwaith yym gwaith caled iawn dros y mis dwytha i gael y gwybodaeth yma i gyd at ei gilydd. Ond mae 'di bod yn project difyr iawn a project gobeithio fedrwn ni cario ymlaen am y blynyddoedd i ddod. Ac hefyd yym 'dan ni hefyd yn gobeithio i gallu gneud fersiynau wahanol